modimo ga a dumela maemo a e tla ka ra bophelo ba gago o a dumela ka morero o a tseba a tlilo playa role ka ra bophelo ba gago o a tseba a tlilo phetha morero go ra gore ga gona ntho e no tlang ka ra bophelo ba motho e sena mogola nna ke be nna le wena motheletše re no re ge re kopana le maemo rabeya smile ka ra melomo ya rena Re thoma myemela ra tseba gore ke leemo ke seemo se swantse gore setle se kgona go isa leemong le lengwe la bophelo motheletše go botse kudu go sepela ka ra maemo o tsepela ka revelation goba ka kutollo o tseba gore modimo o dudumeletše ka bakana gone mo nkišang gona batho ba bantši ge re tlela ke maemo a bophelo re a thuthumela lebaka ko re thuša ko nna re ya kaina re bona o kare modimo o re latlhile ga a sana le mogola ka ra bophelo ba rena mara re sa tsebe gore modimo o dumeletše maemo gore a tle order gore a kgone go re isa leemong le le phagamileng na ke kgona ke re nna lona re ithute ma motlhale le go tloga le gonne re ithute gore ge re kopane le maemo a bophelo re smile re tsebo re tše diriša go botse bolo se re ga bolela o re tla ke le botšeng bukeng ya baroma chapter 8 verse number 28 o re bana bešo o re tše ka moka tše diriša go botse mara o re fela go bao ba ratago ke modimo goba go bao ba ratago modimo Ge fela leemo le etla ka gare ga bophelo o tsebe gore wena o eme thatong ya gagwe. A o boife ga o roromele wa tseba gore aowa ga di tle di nkiša go gobotse. Mara e fela ba ba roromelang ke ba ba sa tsebeng ba sa tsebeng seemo sa bana le Modimo. Ge o sa tse gore o eme kae le Modimo ge mathata a etla o thoma go roromela ka baka la gore ga o tsebe mo bophelo bo go išang gona. Mara motho ya rata Modimo ya emeng ka Purpose ya Modimo o ya mara le ge maemo a etla a tseba re dilo tše di tletše go nkhola leemo le le tletše go nkiša go gongwe seemo se se tlile go mphušetša to another level of life mara nna ke re gona ke re motšheletše poifo a seke be ya go ba gona e fela ge poifo e le gona o no tsebe gore ga o hloka moya wa modimo ka baka la lentšu la modimo le re modimo a re ga a re fa moya wa poifo go na le moya wa poifo a se moya wa go tšwa go modimo Modimo o re file moya o maatla wa lerato o maatla o kgonang gore o re tiše le ge re kopana le maemo le ge leru la bophelo le etla goba ledimo re kgona go ema re tiša ke moya wa modimo ke se ka le tsenelane a se bolelang re tate go lokile go lokile motšhetši ke nako e le rena le wena re ye lentšu la modimo re kwa rena modimo o re swaretšego tšatši la lekgono se segolo thata motšheletše ko rena ke go gopotša gore jesu gona jesu o gona wa phela a se a ba a šwa ke ka baka la lengelo e le ile la lebolala le maria ba le ko lebitleng ba ile go hlola koo morena jesu a be a bolokile gona ba re ge ba seme ba maketše lebitla le rotšwe le bulegile ba humana setopo sa jesu se se sa le gona Ba thoma go roromela ba ipotšiša gore na gane batho bangwe ba tlile bošego ba utswa mmele ola na na gane motlho mongwe go diragalang ga re ka re tsebe ka re mo motlha ke letšatši la boraro le go fetše gobe a bolela a fela re ka letšatšing la boraro ke tla tsoga ba ba tšhogile ba tletše ka letšhogo ba gakanegile ba se sa tsebe gore na O tsogile goba o utswitšwe na? Mara re go botše, Modimo a romela hlatse ka morongwa wa morena. Morongwa a morena ga a fihla go bona, o ba botšiša potšišo ka e tee feela, o re, Le nyaka'ng, ba phelang goba ba šweleng? Jesu Kriste o be a tsogile, a se sa laola ke lefu le lebitla. o theogile lefe o theogile se o theogile sefapanong a tsena ka ra lebitla a ya lefung mara ga a fihle ka ra lefu matla a modimo a mo tsoša ke ka baka le lentšu la modimo le re the same spirit that rose jesus from the day is the same spirit that will raise our immortal body ke moya o motebo o tlo tsošang mebele ya rena go bontšha gabotse o re fentšitše lebitla o re ga a bolela le maria bokeng ya johana chapter 11 wa mmotsa maria ore ntate o re morena ga nkaba o fitlhile e sale lebaka nkebe ngwaneso a sa nka hlokofala jesu kriste wa lebelela wa miemela o re maria ge nkebe o tsebile nna ke nna tsogo ke nna bophelo bophelo ke nna wa dumelang go nna le ge a nka šwago motla phela maria ore ke a tseba morena gore ka tšatši la bofelo ge pharafala e lela o tlo tsoga gore aowa a re bolele ntho ya next of next year a re bolele ntho ya dikete tše di tlang tša mengwaga re bolela ntho ya gona jalo gore jes ke nna tsoga ke nna bophelo wa a dumelang go nna o tla tsoga letšatšing la lekgono motheletši gona jesu kriste o re bolelang ka yena ga a sego lebitleng ba gona ko bogege peta kae kae kae kae mo ba dileng di-museum ka moka Ba šupetša sešupo sa gore o ile a beiwa fo le lebitla la Morena Jesu go empty ka bohlatse ba gore ntho e ile ya diragala in a history mengwaga ye diketepedi tše fetile gore Jesu Kriste o ile a šwa mara fela ntho e kgolo gore o ile a tsoga. Ngwanešu taba e ke ratang go e tliša ke gore se segolo se se direlang mohlolo o mogolo se se bontšhišang gabotse gore Jesu Kriste ke Morena. ke gore o ile a šwa a sešo fela e fela a tsoga batho ba bantši ba filwe di-title tše godimo ba ba bitša ka maina a di-title tše godimo ba bangwe ba ba khunamela mara ntho e le goreng e ba bontšhiša e re fa bohlatse ba gore batho ba they are not worth it gore re ba khunamela ke gore ge ba hwile ba hwile ga re sa kwa ka bona mara morena jesu kriste o ile a theogela lebitleng ka letšatši la boraro a tsoga ntho e kgonneng in the history ye le goreng ga gona motho wa ileng a e dira kore jesu kriste o ile a hwa a fetša a tsoga boragolo khukung ngwaneso re ko botse mma mohla ba sa le ka ra lebitla le mma mohla batho re sa bolela ge re se fitlha ka mabitleng re sa bona lebitla le ngwadile boragolo khukumang manrobala ka khutšo ngwaneso rest in peace Mara re ko go botše go ka ya lebitleng la Jesu a gona le leletere le le tile le ngwadileng gore rest in peace lebaka ke gore Jesu Kriste o hwile a re go fetša go hwa a fetša a tsoga ntho e tlišitše phetogo le phenyo le re go rakolla ka ra maphelo a batho ke ka baka le lentšu la modimo go le bala bokeng ya bafilipi bafilipi re ga a bolela o re e be e le yena motho e re e be e le yena modimo a tletše ka tlhago ya modimo e re fela a se bone go molebane gore o a kgomaragane le go lekanana le le modimo e re fela eupsa a e kamoga tsotlhe a tšea bo modimo a o šediša le godimong a theoga ka sebopo sa motho a tla mo batho ba phela gore batho ka moka ba kgone go mo lebelela ba se ke ba ba bona monster goba ntho ya go tšhoša a tla ka sebopego sa rena gore a kgone go bolela le rena a tla a kgona gore kwela ka baka la ge a tla a le modimo modimo ga a hwe mara o tsebile gore ke swantšho ke ene bitleng ke kgone go ba rakolla a theoga ka lebopo la botho a tseba gore ge ke rwele nama ya motho ke tlo kgona go hwa ka ba hwela goba go le lehlokwa gore a tle ka sebopo sa ka le nna le wena batho ba bantši ba sagakana ba sa nganga ba rena e reng a tlile ka lebopo la batho ba batšhweu a se tla ka lebopo la batho ba baso ge ba tla ka lebopo la batho ba baso ba batšhweu ba tla e reng a tlile ka lebopo le letšhweu a se tla ka lebopo le e reng a tlile ka lebopo le leso A se atlanyela ka rena ba batšhweu, gona re ke Modimo wa batho ba bantsho, a se Modimo wa batho ba batšhweu. Ga bjale ba re ke Modimo wa batho ba batšhweu, a se Modimo wa. Yeo is not an argument. Modimo ga a ka se tle ka dikgala tše dintši. Modimo wa swantše go tla go ya le ka di-promises tša Modimo according to the Bible. O swantše go tla ka moloko wa leloko la Dafida. Dafida a se motho o mosongwe gešo, mara seo a se rone gore o ba hwetše batho ba batšhweu, o ba a hwela all human race, batho ka moka ba ba phelang ka sebe. sebe se a tlileng go se kgwera ga se sebe sa motho o motšhweu ga se sebe sa motho o moso ke sebe sa batho ka moka lefase ka bophara ka moka re tswetše ke motho ka motee re tšwa moldung ka moka wa leloko la atama le efa it doesn't matter you are white or you are black mara ka moka re batho ba re tšwa molokong wa atama le efa re tswetšwe ka sebe re phela ka sebe sa hlago e seng se wena motho o se dirago mara se o tswetšweng ka sona Morena Jesu ga a etla, o atletše go tla ka pheposi ye tee fela. O be a tletše go šwela batho dibe. O be a seatla la batho go no gore batho ba humane tše ba di humanago. O be a tletše go re rakolla go ka ra sebe, se le gore motho ga a kgone go intšha ka ra sona, se le gore motho ka gale re lla re nyaka Modimo re sa tse gore ka mo khunamela jang. Go be go le boima motheeletše ge o na le mathata o eya go moruti ka ra tempele ba bitša di-high priest in the old days. O sa kgone go rapela o le noši ka rangwako. Kgale botheeletša go be go sena motho wa ba le matla a go khunama ka rangwako wa gage a rapela. Go be go sena motho wa ka reng a na le balapa a re ngwanešu a re bana ba ka etla le mosadi le monna ba khunama ba rapela. Go be go sena motho wa be le matla a go bolela le Modimo. Modimo o be a šomiša bahlanka ba gage ka gara tempele ba ba mo hlankelang ka go rereša e le bona ba e le goreng ba be le maatla a go tsena ka gara ntlo kgetho ya modimo ba khunama ba lela setšhaba ba botša modimo mathata a setšhaba mara mmamotlhang jesu kriste le tšula molemo le letšatši le a ikgwa koteng ya sefapano lentšu la modimo le re lefase le ile la šikinyega a seno neela moya lefase le dinaledi tša wela mabitla a bulega gwa ba tšhitšhinyego e kgolo ya ba re tempele legareteni ya tempele ya gago ga ka bogare e be le sešupetšo modimo a tliša kholofedišo ya re bana bašotla ke le botšee jale ke nako ya re batho ba lokologe ba kgone go rapela ka bobona Ke ka baka le a ileng a botša ba barutiwa ba gagwe, a re, Ka letšatši la Pentekoste le kopaneng ka gare ga poleke ka e tee, le tlo amogela Moya o Halalelang. Lentšu la Modimo e be e le the first day ya ge Moya o Modimo o theoga o etla bathong. Mamohla ge re bolela Modimo o dula ka gare ga batho, Modimo ga a sa dula ka tempele ya go agiwa ka matsogo, Modimo ga a sa dula dithabeng le ka gare ga mawatle le ka gare ga eng, Modimo o dula ka gare ga tempele ye e agilweng ke yena ka sebele, e lego pele go motho kereke motšheletše re akara tempele because we want to fellowship re kwa se modimo a re swaretšeng tsona re tsošane meboyeng mara ge kereke di tswaletšeng mo mohla di šatile down ke nako ya gore motho a šupiše opportunity ya re modimo it doesn't matter the churches are closed tše di agileng ke batho di tswaletše mara ya gore ke modimo e sa butše ke mmele wa gago ke nako ya gore tše opportunity o dule le ba lapa la gago le thome go rera le thome go bolela le opele dihimo le opele le modimo le etse jale ka paulose nako e ba le ka ra prison paul and silas ba ile ba re ba re ka ra prison ba se re ka re ntšhutše lefase re išitšwe ka ra tronko go fedile dikereke di tswaletše ngwanešu re tshwere ga go sa letho re ka e dirago Malema ba ile ba tsoša kereke ya Modimo ka ra mmele wa bona ka re ga toronko ba nyaka go bontšha satane gore kereke a se moago kereke ke mmele ya rena it doesn't matter gore tswalela ka ntle it doesn't matter go ka diša ka you can shut the churches down but you cannot shut the temple of god down re sa phela re sa buša re sa ne le melomo ya go bolela re o mo rodiša ra mo rata ra mmotsa sa le solo motšheletši ba thoma go mo opelela le ge ba ba le ka ga ditoronko na wena motheeletše ge pholo le silas ba mo retile ka ra ditoronko wena at least o ka gae o na le maatla go mova a se ba go bofa felo a se ba ba ba go tlema a se ba ba wa kata ke motho you've got the movement in your house this is the right time o ka itirela kereke ya gago ka gae wa tšea ba lapa la ba gago la swerana ka matsogo la mo opelela modimo la mmotsa sa leng sona o re ga bolela johana o re morena ke moya gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša jesu kriste o re ga a bolela a botsa mosadi wa mosamaria o re tako go botse lebaka lela la gore ge re nyaka modimo re ye dikerekeng le fedile lebaka lela la gore ge ke ka ga e ka se kgone go rapela le fedile ka baka la gore mosadi ya mosamaria o re go jesu gore nna re a tseba rena ba samaria re rapela modimo wa rena thabeng rena bajuta re a tseba gore le rapela modimo wa rena jerusalema jesu kriste o lengwane šutla ko go botse lebaka leo le fetile jwale ke lebaka la gore barapedi ba mmakgonthe ba tlo rapela tate ka moya le ka go rereša it doesn't matter ngwane šo re tswaleletšwe re ke ditše ka magaeng ke opportunity a gona ntho e fetogileng felo se segolo kore ke nako ya gore motho a thoma go fellowshipa le modimo individually lentšu la modimo le re ga le bolela le re tla ka le botšeng phološo ngwa lešo ke ya motho ka o motee ke ka baka leo a reng ga bolela o re tla ka le botšeng o re ga bolela e kare ke paulos o bolela mantšu a gore bana bešo phološo ye a se ya batho ka kakaretšo ke ya motho ka o motee e re, e re, e re, e re work out your salvation with fear and trembling e re šomela phološo ya gago ka boikokobetšo le go roromela ka mantšo a mora gore na o sekebe wa ipapetša ka batho gore o kgone go tsena le godimong o sekebe wa nyaka crowd ge o nyaka go worshipa modimo e no ipotsa gore o le tea o le noši you can worship the lord and things will happen in your life Mmele ya rena Pauluse o re gabolela bokeng ya Bakorinthe o re bana bešo mebele ye ya rena ye ke tempele ya moya o halelelago ke moo modimo a swantse gore a rete gona ke moo modimo e swantse gore a worshipiwe gona ke moo modimo e swantse gore a exaltiwe gona e seng kara tempele ya moago ya moago ke mo re kopanang ngwaneše gore re godišane re tsošetšane ba bangwe re llele go modimo re kene ka moka re homotšane Mara ke nako ya gore gane jwale botheletše re šomiše monyetla wa gore re le noši re le ka magaeng ya rena re thoma go khunama re mmitše a le godimo re re papa ke wena ya re kwanga go sane o mongwe o setšhabelo sa maphelo a rena dafita o re ga a bolela o re tla ke le botše o re ge ke dutše fa ke phemela ke ya godimodimo ke tla re nna ke dutše ka tlase ga moritho wa ya ramatla ohle ke tla re morena ke setšhabelo sa ka ke sebo sa ka ke modimo wa ka o nna ke mmotileng botheletše modimo o hloka batho ba e le gore ba ka mmota ka pelo le ka go botega ba se lebelele maemo a bophelo ba se fetoše ke maemo ba le gore kare ga this lockdown ba le gore modimo isa bogoši ba tšwela pele ba tsoga ba rapela ba opela ba mmitša a le magodimo ba se ke ba re romela ba rena go tlhaganna modimo o re lahlile le kerekeng a re saya ba bangwe ba thoma go betha matso bare yo re a leboga ka baka la re kerekeng ka e saya semangmangola go sempolediše ke tla ikhutša yena e eh, semangmangola wa go se reng ke tla ikhutša yena ngwanešu it's not time ya go celebrata ke nako ya go tšwela pele re reta le go tumiša modimo a go sekebe go a bonala phapano motheeletše ge re ya kerekeng le ge re sa ye kerekeng A go bontšhe gore rena re bana ba ba biditšweng ke Modimo ka sebele. Le ge re ntše re le ka gana ka mo gae, re rapele, re worshipe, re tumiše, re bale Lentšu, re tšwele pele re ipshina. Ge e le gore mohlomongwe o bo o bala Beibele feela ge o ka kerekeng moruti a e bala, ke nako ya gore le wena bjale o tšee this moment o thome go bala Beibele, o botše Modimo se a leng sona, o kwe gore Modimo o reng, le wena o bolelele Modimo. Ke nako ya go fellowshipa, ngwanešu. modimo o gona ene modimo wa phela ba filipo re ga bolela philippian chapter 2 verse number, verse number 6 e re yena o be e le o be a na le tlhago ya modimo e re fela a se bone go lebane gore a gomarelane le go lekanelana ga gagwe le modimo e re obja o ile a ikamoga tšohle a ipha sebopo sa lekgoba ke modimo a swana le batho a iponagatša ka sebopego sa motho e re a ikokobetša a theeletša modimo go iša lefung e re lefung la sefapano e re ka baka leo modimo a mo phagamišitšego ke ka baka leo modimo a mo phagamišitšego kudu a mo thea leina le le phalago ohle e re gore bohle ba le godimo le ba lefaseng le ka fase ga meetse goba ka fase ga lefase ba khunamele jesu motšheletše mo lefaseng le re phelang go lona re filwe leina ka le letene le gore re ka le khunamela re filwe leina la morana jesu ka baka la re morana jesu o tlile ka lebopo la motho mara ka gare a tletše ka tlhago ya modimo batho ba bantši re a belegwa re tletše ka tlhago ya setho ka baka la re tswetše ke batho ke ka baka la jesu kriste a tswetše in a different form jesu kriste ga a ba tswalwa ka kopanelelo ya monna le mosadi Mariamo, monna wa gagwe e be e le Josefa, mara a sa ka ba kopana gore ba die Morena Jesu. Lentšu la Modimo le re, moya o galalelang ka sebele o ile wa imiša Maria. Moya o galalelang ke ona o hlotšeng gore Morena Jesu a be gona, ka baka la gore Modimo ba tseba gore ge motho a tliša ke monna le mosadi o tswala ka sebe. mara ge motho a ka tswala ke ka mo yo ganelela o tswala e le o mokgetho ke ka baka la ke go mo go swanetše gore morena jesu a re kweleleng ka baka la re mading a gage o be a le pure enough a sena sebe o tswetswe ka madi a hlwekilego a sena bosodi ke ka baka leo le di-scientist di bolelang gore ge ngwana mosadi a emile ngwana ngwane a le kare ga popelo e le ngwana o kgona go exchange dijo le everything mo system ya mosadi le ngwana ka nthong ba e bitsa re ke umbilical cord mara modimo o dile mohlolo wa gore madi a mosadi le madi a ngwana a se ka ba kgomarelana ke ka baka leo modimo a e dirileng a tseba gore ge a kebe madi a ngwana le mmaka a kgomarelane o ba go tlo solo gore morana jesu a kgomaranane le maria wa tsentsweng ka sebe a feletša mošilafatša a sa le ka popelong mara modimo a e dira ka mohlolo gore morana jesu a seke ba gomaranala le teno maria ka madi gore morana jesu a belego a hlwekile ka madi a tswetsweng ke modimo gore a tla a kgone gore hlatswa dibe ke ka baka leo morana jesu o tlile motheeletše mo lefaseng go tlo re rekolla ka madi a theko a godimo Madi a ma pure enough a kgona go hlatswa batho dibe. Mamohladi ya mefa re hlatsela re Jesu ke Morena ka baka la re hlatswitšwe ka madi a Morena Jesu. O gona Jesu wa phela ngwanešu. Re ka no ba re bolela ka ene go ka re go no ba nthwana ya ditšoku. Mara re ko go botša o gona wa phela and o gona le yena mamohla o no re bolela ka yena. Ge re bolela jalo o re ke eme mojako wa pelo ga ke ya opopo. Ge o ka kwa lentšu la ka gomme wa le amogela ke tla lalela le wena ke tla phela le wena. O gona a ka go fa bophelo ngwanešu. o tlile lefaseng e le motho a lahla bo modimo a botlogela legodimo a theoga ka lebopo la motho ke ka baka le batho ba e leng ba monyetša ka baka la re o ba re ga a lebelelega a lebelelega jale ka motho o gotse jale ka bašimanyana ka moka ba ba gotse nageng batho ba bangwe ba ba mo tseba ba re papage ke motho wa go betla ba re ke metle ba re ke ngwana metle O re a mo tseba o re be raloka le yena bagwera ba barago jesu jesu re a mo tseba o gotši le nna ke be ke mo kitimiša ke mo emelela ke diang ba nyaka go mo tshwenya ke a mo tseba o re ke yena modimo no i won't believe in that person neither did i know gore e be e le modimo a tlile lefaseng Johana o re ga e bolela o re ke modimo o tlile bathong e fela batho ba gage a sanka ba mo amogela ka baka la re ba sa mo tsebe ba be ba mo tseba jale ka ngwana wa mmetli mara ba sa mo tsebe gore ke ngwana wa modimo ba ba ba mo tseba jale ka mošimanyana wa strateng ba sa tsebe gore ke ngwana wa tswetšego ke modimo ka sebele wa tlileng go tlhatswa dibe tša batho ka moka ga a tsamaya sepela distraateng a goeletša a re tsebang gore ke nna omme ke a phela nkile ka šwa šefo le mabadi ke a le bontšha gore ke tsogile batho ba no tšwela pele ba lebelela ba re mm le mmamotlha ga re tshepe motho a sanka a hwa o ba idibetše a ropa motho wa a sanka a hwa le thute re sa gana re motho a sanka a hwa morena a sanka wa ipotšiša na ka morago ga ga o ile a na le mabadi wa e sanka ba bega lehola ga ga gape na Le today a go na report ye re ile ra e humana ya gore Jesu Kriste o ile a hwela bobedi. O hwile ga te a tsoga ga te o legodimong, wa phela o dutše ka setulong se setona sa Morena o re rapelela. Ngwanešu o ka nganga le yona, mara nnete ke gore Jesu Kriste o tsogile bahung, o ba tsogela nna le wena. o tseba gabotse gore re ka se kgone go iphološa maratla go tlo phološa maphelo a rena o re ga bolela ba philip o re tla ke le botšeng pauloso rena ngwanešo morana jesu o tlile bathong go tla gore hwela boikokobetsong ba gage modimo a tšea leina la gage a le godiša a lebja ka godimo ga maina ka moka re ka no ba mo lefaseng gantšane re ya e kwa maina a batho ba bagolo ba ba grade re ya ba honora mara re ko go botse a gona leina le re le filweng la ka godimo ga morena ga leina la morena jesu e re leina le le godišwe ka godimo ga maina ka moka e re a beng gona le a sa tlang le a sa tlogo o tla mengwageng e tlang a gona leina le le ka tsoga le bileng greater than the name of jesus e re matolo ka moka a kgone go khunama a rapa khunamele leina le o re ga bolela john chapter eh, eh, eh, ba philippi john chapter 2 verse number 10 o re gore bohle ba le godimo le ba lefase le ka fase ga lefase ba khunamele jesu o exaltilwe a godišwa a beiwa ka godimo ga maina ka moka gore leineng la morena jesu kriste batho ka moka ba ka godimo le godimong mo lefase le ka fase ga lefase ba khunamele leina le It doesn't matter where you go, o ka no travela lefase ka bophara o tla no kwa ba bolela ba re Jesu ke Morena. O ka no ya bo Italy, o ka no ya bo Europe, o ka no ya bo China, o ka no ya bo USA, o ka no ya wherever Africa ka bophara le di-continent, o no hwetša ba sa re Jesu ke Morena ka baka la leina le le godišitšwe ka godimo ga maina ka moka. Le filwe borena ka baka la Jesu Kriste ke yena Morena le Mophološi wa maphelo a rena. Ge re bala buka ya Ditiro, ditiro re bala chapter 4 from verse number 12 ditiro tša paulos o re ga e bolela o re bana bešutla ke le botšeng o re ke yena leswika leo baagi ba le nyaditšego le ebile go lona la sekhutlo verse number 12 o re ke yena fela yo a kgonago go phološa lefase lohle Ga go yo mongwe yo rena batho re mo filego mme re ka go phološwa ka yena. Pauloso le bana bešo tla ke le botše batho ba ka no tla ka maina a magolo mara ga go sana leina le re le filego mo lefaseng leo re ka go phološwa ka lona. Re filo leina ka le le tee ke leina la Morena Jesu le le gore nka re le goeletša Ke emergency ya legodimo gore motho mo re in the name of jesus goba re ka leina la jesu legodimo le a yema ba nyaka go attenta the protocol ba nyaka go tseba na gongwe go a bitšwa le bakakeng na motheeletši leina le re lefelong ke la morena jesu le gore le gore ge motho a mo amogela o a phologa o a phološwa o a bolela pauloso gore tla ke le botse Ke leina le rena batho re le filego leo re kago phološwa ka lona. Re tlelwa ke phološo ka leina la Morena Jesu. Ge re amogela leina le re ya phološwa. Ntho nngwe e re gakantšha mo lefaseng ke gore batho ge re bolela ka phološo re šupa dikereke. We don't know gore phološo is not a church. Phološo ke ke package ya motho o mongwe le o mongwe wa yang go Jesu Kriste, Morena Jesu Kriste o re ke tla go fa phološo. in spite of the culture in spite of the race go nna wena wa kgalama nna ngwaneso go e tla go nna ke go fa phološo morena jesu a re ge ne e tla go nna ke tla re fa dikereke kereke ke ya batho phološo ke ya modimo kereke tsa disweding ba maina go fapana-fapana ke tša batho re di reya ka mokgwa re ka nyakang ka gona ka baka la re ga ke nyake e swana le ya semamang ka no e reya kare ke radio tap church nka no e tseya kare ke eng ngana church it doesn't matter what matters ke ntho modimo a re fang yona modimo ga a re fa ga re lebelele o na re tsena ka mojako wa kereke e feng modimo ga re fa phološo ga a lebelele o rena re tsena naga ye e fe re dula kae phološo ke ya batho ka moka lentšu la modimo le re ke yena fela yo a kgonago go phološa batho bohle lefase ka bophara ene phološo yeo e tla go batho ka moka ba e le goreng ba mo amogela Johana wa e bolela banešu ke tlo lutla ke quota this thing every day Johana chapter 1 verse number 12 re ga bolela Johana o re tla ke le botšeng o re go bohle ba ba mo amogetšego ebile ba dumetšego leineng la gage o ba nea maatla a go bitšwa bana ba modimo o ba fa maatla a gore e be bana ba modimo o ba fa maatla a gore ba bitšwe bana ba modimo o ba fa maatla le maloka a gore ge re ba lebeletše re re bale ke bana ba modimo Eupfela o fa bohle ba ba mo amogetšego e bile ba dumetšego leineng la gage. Ga a fe batho ba go ya kerekeng, ga a fe batho ba go bala Beibele, ga a fe batho ba go rapela. O ka no rapela mara hwetša gore ga sa ka wa dira kgwerano le yena. I make any different. O ka no bala Beibele mara o se na kgwerano le yena. I make any different. O ka no ya kerekeng every Sunday o se na le yena. I make any different. What makes a different in a, in a person's life ke ge motho a dira kgwerano a mo amogela, a ba a dumela leineng la gage, a dumela tsogong ya gage, a mo amogela gore e be mophološi wa bophelo ba gage lentšu la modimo le re motho we wa phološwa ngwanešu mantšu a ka mafelelo jesu kriste ke morena ngwanešu re e bolela jwale ka baka la re ka mogare ga dipelo re bolela ka lerato le ya bona le south africa borwa e diragalang lefase le eme ka maoto dilo di thoma go fetoga la kere this is an opportunity ya nna le wena gore re beakanye ditaba tša rena e sa le lebaka isaya o re ga e bolela gore bana bešonya ka morena e sa le lebaka la go ka mmona e re monyakeng ka sa le kgauswi A re nyake go tlo nyaka Modimo go le serege. E re re sa thabile bjale Afrika Borwa e sa re file chance ya radio re rere ngwanešu mo tšea go mmea ka ra bophelo ba gago le ba lapa la gago le phologe ka baka la a re tso na go sesa go tlo hlagang ke nako ya gore Jesu Kriste re mo tšeeng e sa le nako ngwanešu nyaka morena e sa le lebaka la go ka mmona Monyakeng a sa le kgauswi le sa kwa bomathabela ba mmolela diradiong go sešo go fihla lebaka le le goreng batho ba tla re na ba kae bale ba ba ba bolela ka Jesu ba nyaka go mokwa ke ile go rapela le wena botheletše gona mo le gona o ka no ba le gona gore mathabela molaetša wa gago re o kwele re kwele modimo wa bolelela maphelo a rena ka nnete motlane tšo swera monyaka motheletše phološo a se gapeletšo phološo a se se go šupetša monyako wa kereke phološo ke kgato e tee motho a itšeang gore a wele ka gare ga category ya modimo le wena o bitšwe ngwana wa modimo le wena ka le lengwe la matšatši o ikhumane o wela diforong tša morena jesu a re sa wela diforong tša abrahama ngwanešu jesu kriste o tlile o re emetše kate mang le mang ya tseneng wa mo welcome jalo re o welcome ke morena jesu ka sebele nako e morena jesu a ba fa example ka lazarus e be ka baka la gore ba sešo a ikgwa batho ba ba sena maloka go ya legodimong batho ba ba ba ya place e ba bitsa re ke paradise ba welcome ke abrahama jalo morena jesu o tlile ka madi o re rekolotše jalo ge re ikgwa re lebantšha legodimong ke ka baka la re ya go welcome ke morena jesu ka sebele A re sa welcome ke bo Abraham, bo Abraham re ba hwetša ka kua gare ra thaba le bona gwa ba bosea ba lekolo godimo. Jesu Kriste o re emetše fela, o emetše batho ba e le goreng ba makile ka mmaraka wa phološo. Revelation go ka e bala lentšu la Modimo le tlhalosa gabotse. Johana wa bolela o re tla ke le botšeng bana bešo, ka bona ka bona pono ye kgolo, ka bona morongwa wa Modimo a letša pharafara. E fela o mongwe a buša a re no, e re se šoro romela the persecution or the wrath of god a re romele lenyelo e le lengwe le tšame le marka ba e lego bana ba modimo a re tse gore mmaraka o ko mojwang mara na itho e ke e tsebang kore ke mmaraka wa batho ba e le goreng ba amogetše jesu ba phološitšweng ke bao ba ile go makiwa ka mmaraka wa gore dilo tše di tlogo hlagela lefase di sekebe tša ba hlagela ke nako ngwanešu ya gore o kwe taba tše o mo amogela a re amogele jesu kriste go kgatlhišana le batho ba ba ruti goba dikereke re amogela jesu go save maphelo a rena phološo ke ya lefase ka bophara ke ile go rapela le batho motheletši golo gona gore jesu kriste ke a mo hloka ka gara bophelo ba ka batho ba na boletše le bophelo ba ka ke ya monnya ka monna wa sefapano ke phetse maphelo a ka ba re fela ke bone gore dilo tše ka moka it was just waste of time ke a mo hloka le nna batho bela motho o ka nna tobalelang ka ena a ka ntebalela dibe a ka ntlhatswa le nna dilo tše ke di dirileng tša bophelo ka šala le nna ke le motho ke kwa gore ke ngwana wa modimo yes a ka dira jale gore batho ka moka ba le imelwang e tlang go nna bohle gomme nna ke tla le rola morwalo wa rena dibe ka moka tšelo gore modiro le ngwadišo ke morwalo o tliše go morena jesu o ka seke wa ithola ona ke yena fela a ka go rolang ona ke ile rapela le batho phagamiša matsogo a gore morena jesu ke a monyaka mathobela le ena a tsene ka ra bophelo ba dikereke di tswaletše mara it doesn't matter le gana ka moo ga e ngwaneše o hloka phološo o phološo kgona gore o le go rapela o rapela ka confident Satane o tšhaba motho wa amogetšeng Jesu ga a tšhabe motho wa go rapela o tšhaba motho wa leng le Jesu kare ga a tšhabe wena o tšhaba wa leng ka gare ga gago John chapter 4 verse number 4 ga e bolela gore tla ka le botše o re lena o re lena le šetše le ba fentše ka baka la re o mogolo kwa leng mo go lena go feta wa leng mo lefase re fenya ka Jesu rena batho le ge re ka rapela ga rena maatla maatla o re rapela satana re tšhaba ko ka baka la re o tšhaba wa leng ka gare ga rena ke jesu kriste o ka mo amogela wa mo tšea wa phologa letšatši la lehono ke ile rapela le wena phagamiša matshwaro gago mo le gona re ile rapela e re morena jesu ke kwele lentšu la gago ke ya le amogela ka ra bophelo baka tsena ka ra pelo yaka fetoša bophelo baka morena jesu go tloga lekgono le e ba morena le mophološi wa bophelo baka ke lahla tšohle tše ke di dirilego ke di tseba ebile ke sa di tsebe ke a fetoga ke ngwana wa gago ka jesu kriste phumola leina laka bokeng ya bobe o lengwale bokeng ya bophelo morana jesu ke a go leboga ka lekgono le o nkamogetše ka ra mmušo wa gago ke phološitšwe ke ngwana wa modimo ka jesu kriste amen